ווי גערעדט דער וויסט פון די הייליגע בעל התניא, היינט דער הייליגער בעל התניא ארויס פון תפיסה, דו א חשובער ידיד מיינע און א ידיד פאר גאנץ כלל ישראל, און ער קומט פון א הייליגע שטוב, זיין טאטע הרב רבי גדליה זיין געזונט איז שטארק, א תלמיד חכם מופלג, ער טוט אבער מורא'דיג מורא'דיג אסאך אין די וועלט צו פארשפרייטן חסידות, און זיין זון איז אסאך מער ווי ברוך קארא דאביע. פארשפרייט, געט אריין א ליכטיגקייט אין יעדע איד, אין די גאנצע וועלט וועלן צאמנעמען זיך אי ה אז ער איז דא אין מאנסי, און איך וויל אז יעדע תלמיד פון אומות שפע זאל געדענקען א גאנצע לעבן וואס איז דאס י' כסלו, וואס איז די גרויסע ראש השנה לחסידות, וואס איז געשען י' כסלו, ווער איז געווען די הייליגע בעל התניא, ס'לוינט זיך אויסצוהערן יעדע ווארט. און נאך די דרשה עפעס ארויסלאזן אויף א טענצל, זינגען און טאנצן לכבוד די הייליגע און גרויסן סירות הודאה, די יום הצלה פון די הייליגע הייליגע בעל התניא, און עס איז אינטערעסאנט אז עס פאלט אויס אין די טאג פון די יארצייט פון די הייליגע רבי פון מעזריטש הרב ר' דוד אבלענדער שליטא. א גוטן טאג קינדערלעך, ביי אונז זאגט מען א גוט יום טוב, ביי אונז איז עס א גרויסע יום טוב, עס איז נישט נאר ביי אונז, עס איז א יום טוב פאר גאנץ כלל ישראל. חשוב'ע מנהל האט שוין געזאגט די ערשטע צוויי נקודות,

יעדער איינער קען אים אלס דער מגיד פון מעזריטש, אבער די לעצטע תקופה האט ער גראדע נישט געוואוינט אין מעזריטש, ער האט געוואוינט אין ראוונע, און וועגן דעם איז ער לעבן אניפאלי און ער ליגט טאקע אין אניפאלי. די תלמידים, נישט אזוי ווי היינט וואס מען פארט צום רעבין יעדע שבת, יעדע ראש השנה, שמחת תורה, יעדע חסידות ווי אזוי עס איז, מען איז נישט געקומען כסדר צו א רבי, און ווען מען איז יא געקומען איז מען געווען דארטן פאר אפאר חדשים. איז די לעצטע תקופה פאר די הסתלקות פון די מגיד, איז דער בעל התניא געווען דארטן דאכצעך מיר א יאר א האלב. ממש פאר די הסתלקות האט דער מגיד אים צוגערופן געווען זיין יונגסטער תלמיד, האט אים אנגעכאפט די הענט און ער האט געזאגט, היינט איז אונזער יום הילולא, דאס הייסט היינט איז אונזער יום טוב. מען האט נישט פארשטאנען וואס דאס איז, דער מגיד איז נסתלק געווארן. זעקס און צוואנציג יאר שפעטער כמספר שם הוויה, איז געווען די טאג וואס די תלמיד, די בעל התניא, איז ארויס פון תפיסה, נאכדעם וואס ער איז געזעצן אין תפיסה, פון עשרי חג סוכות ביז יט ס כסלו. איינער קען גוט מעט? וויפיל טעג איז דאס? איינער ווייסט? אקעי, ס'איז נישטא קיין צייט, מאכן די חשבונות וועל איך ענק זאגן. דרײַ און פֿופֿציק טעג.

בעל התניא האט ממשיך געווען אזוי ווי זיין גרויסע רבי צו לערנען חסידות מיט תלמידים, מיט חסידים, און נאך מער אז נאכדעם וואס זיינע חברים תלמידים פון די מגיד ר' מענדל וויטעפסקער מיט ר' אברהם קאליסקער זענען ארויפגעגאנגען קיין ארץ ישראל, איז געבליבן אין יענע געגנט אין רוסלאנד בעל התניא, ס'איז דאך געווען די קאליר און רויחעט וואס זיי האבן פארשפרייט חסידות דארטן. ס'איז געווארן אזא א גאנצע באוועגונג פון חסידות, אבער פארשטייט זיך אליינס אז יענע תקופה חסידות איז נישט געווען א פאפולער אייטעם, היינט יעדער איינער ווער ווייסט נישט חסידות, אפילו די ליטווישע היינט זייער אסאך פון זייערע השקפות קומט פון השקפות החסידות, זיי ווייסן עס נישט. אזוי?

האט ארויסגעברענגט די מעלה פון יעדע איד זיי נישט באלד א מינוט אנרירן און ממילא קומט אויס אז אויב א פשוטע איד וואס ארבעט אין פעלד און און שלעפט ארויס קארטאפל פון די ערד ער איז פונקט אזא ערליכע איד ווי די גרויסע גדול בתורה וואס זיצט על התורה ועל העבודה קומט אויס אז די גאון וואס אמאל האט ער געהאט עפעס די סטעטוס פון די חשוב'ע מענטשן האט פארלוירן זיין חשיבות. און בכלל, יעדע מאל ווען ס'איז געקומען א נייע באוועגונג אין כלל ישראל, א נייע מאוומענט, איז עס אלעמאל געווען אנגענומען מיט קרומע בליקן. אבער דא איז עס געגאנגען אזוי ווייט אז נישט נאר אז זיי האבן עס נישט אנגענומען קיין חסידות, נאר זיי האבן זיך געוואלט שלאגן מיט דעם. ס'איז מסתמא נישט געווען לשם שמים, די עיקר זיך שלאגן טאקע געווען נאכדעם וואס די פון די גרעסטע מתנגדים די ווילנא גאון איז איז אוועק, דעמאלטס איז געווען די האט זיך אנגעהויבן די גרויסע רדיפות אויף חסידים, און מ'איז געגאנגען אזוי ווייט אז מ'איז געגאנגען צו די רוסישע גאווערמענט און מ'האט געגעבן א מסירה אז די בעל התניא וויל זיך מאכן פאר א קעניג, ער שיקט געלט קיין ארץ ישראל, אלע ווייסן יא ווער שיקט נישט געלט ארץ ישראל?

ביז אויף די דרשה זיין שטיל, קוקן אין אויגן אריין, אויסהערן יעדע ווארט. איז למעשה האט מען אים ארעסטירט, און חס ושלום אים ארעסטירט אין רוסלאנד, נאך דערצו אלס א מורד במלכות, איינער וואס וויל מאכן אייגענע מלוכה, עס איז נישט קיין פשוטע זאך, עס איז א שאלה פון סכנות נפשות ממש. מען האט אים געקומען אויפפיקן, נישט סתם מיט עפעס א פלעינע פאליס קאר, מיט א פאליס קאר וואס מען פיקט אויף די אמת'ע מורד במלכות, א שווארצע וואגן, ס'זענען אין יענע צייטן די, א וואגן איז געווען א שיינע וואגן, אדער קען זיין אדער א פשוטע וואגן, א שווארצע וואגן האט געמיינט אז דער וואס גייט אריין דארטן קומט נישט צוריק. און ס'געווען א געוואלדיגע סכנה. זיי האבן אריינגעלייגט אין תפיסה, ער האט געזעצן דארטן, ס'דא זייער אסאך מעשים, מ'קען מאריך זיין אין דעם באריכות, וויאזוי ער האט גערעדט מיט די שרים, ווי זיי האבן אנגעהויבן כאפן אז ער איז נישט קיין פשוט'ע איד, ער איז א געהויבענע מענטש, און דער צאר אליינס איז זיך געקומען זיך פארשטעלט, און ער האט געוואלט אים אויספרובירן. און געקומען אריינקומען אין זיין צעל, איז גלייך ווען ער האט אים געזען, האט דער בעל התניא געמאכט די ברכה וואס מען מאכט אויף א קעניג שחולק עם כבודו לבשר ודם, האט ער געפרעגט וואס מאכסטו אזא מין ברכה, זאגט ער וואס הייסט, דו ביסט דער קעניג, דו ביסט דער צאר, זאגט ער איך בין דער צאר, פארוואס טראכסטו איך בין דער צאר, זאגט ער ווייל אונז ווייסן אז מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא, די מלכות, די קעניגרייך דא אויף די וועלט, איז אזוי ווי די קעניגרייך דארטן אין הימל. ווען דו ביסט אריינגעקומען האב איך געפילט עפעס א געוואלדיגע יראה, ממש כמעט אזוי ווי ווען איך פיל פון יראת שמים פונעם אייבערשטן, האב איך פארשטאנען דו ביסט נישט סתם א פשוט'ער מענטש, דו ביסט א מלך! האב איך ממילא האב איך געמאכט די ברכה. ס'איז דא זייער אסאך אינטערעסאנטע זאכן וואס ער האט וואס ער האט געזאגט, ס'איז געווען איינער פון די גענעראלן וואס האט זייער האט ליב געהאט צו שמועסן מיט אים,

די שאלה איה ק ווי ביסטו? איז א שאלה וואס דער אייבערשטער פרעגט פון יעדע איינציגע מענטש אויף די וועלט, און בעל התניא האט אנגערופן, ברוך קודשו האט ער געוואוסט ווי אלט די גענעראל איז, און ער זאגט, דער אייבערשטער וויל וויסן, ביסטו אזויפיל און אזויפיל יאר אלט, וואס האסטו שוין אויפגעטון אויף די וועלט? וויפיל האסטו שוין מצליח געווען צו אריינברענגען עפעס אין די וועלט השני, צו באזוכט אין די גאנצע וועלט? און ס'האט אים מורא'דיג געפאלן די די ענטפער, און טאקע אלע שרים מיט אלע גענעראלן, יעדער איינער איז געווארן איבערצייגט אז דאס איז נישט מסתם ווי א ווי א בלבול, ווי א מסירה, און מ'האט אים ארויסגעלאזט אין די טאג פון יט ס כסלו. פארשטייט זיך אליינס אז ווען מ'רעדט פון א גרויסע צדיק, ווען מ'רעדט פון א מסירה, איז עס נישט געווען סתם עפעס ווייל צוויי קינדער האבן זיך געפייט און מ'געגאנגען צו דעם מנהל און דער מנהל האט אים געפאנישט, עס איז מער פון דעם. מ'רעדט פון א מסירה מיינט עס אז עס איז דא עפעס א הויכע הייליגע זאך אינוואלווד אין די אין די מסירה. עס איז דא א מעשה וואס מ'פארציילט אז ווען דער בעל התניא איז געזעצן אין תפיסה,

האבן זיי אים געזאגט אז ס'איז דא א געוואלדיגע קיטרוג אויבן אין הימל, ס'איז דא סודות התורה, סודות התורה מיינט זאכן וואס זענען באהאלטן, זאכן, ס'איז נישט א זאך וואס דו ווייסט נישט, לאמיר פרעגן א שאלה, אז איך וואק דא אריין און קיינער ווייסט נישט ווער איך בין, מען פרעגט מיך ווער ביסטו? און איך זאג, איך הייס דוד אויבערלענדער, האב איך יעצט מגלה געווען א סוד? נישט קיין סוד, אפילו ס'איז דא אנדערע וואס ווייסן. בעצם די זאך איז נישט קיין סוד, וואס טייטש א סוד? א סוד מיינט, איך זאג דיך א סוד מיינט א זאך וואס דו טארסט נישט וויסן, דו דארפסט נישט צו וויסן, און אפילו נאכדעם וואס איך האב דיך עס געזאגט, רעד נישט וועגן דעם, ביסט נישט געמאכט צו רעדן, ביסט נישט געמאכט צו וויסן, דו אליינס, בחסדי השם האט מען דיך געגעבן, מגלה געווען דעם סוד, דאס איז נישט קיין זאך וואס מען דארף וויסן. אז סודות התורה מיינט נישט עפעס וואס איך ווייס נישט, אז איך ווייס נישט א שטיקל א פסוק חומש און מיין רבי האט מיך עס געזאגט, אז איך ווייס נישט א שטיקל גמרא און מיין רבי האט מיך עס אויסגעלערנט, האט ער מיך נישט מגלה געווען קיין סוד. א סוד מיינט עפעס וואס איך דארף נישט וויסן, איך טאר נישט וויסן. און אפילו נאכדעם וואס איך ווייס, מען רעדט נישט וועגן דעם. דאס טייטש א סוד. גייט די בעל התניא, און בכלל חסידות, אזוי ווי די בעל התניא האט געשריבן צו ר' ברוך מזשבוז'ער ווען ער איז ארויסגעקומען, אז דאס איז געווען נישט נאר אויף מיר, דאס האט געדארפט זיין אויף יעדעם איינעם. אויף אלע תלמידי בעל שם איז געווען די טענה. אז דא א כיטרע קיין היתכן מען גייט און מען פארשפרייט די סודות התורה, חסידישע ספרים. אקעי, אז מען זאגט אזא מין זאך, דארף מען דארף מען אפשר טוישן. האט איינער געפרעגט, סאו יעצט ווען איך גיי ארויס פון תפיסה, זאל איך אפשר אויפהערן מגלה זיין סודות התורה? האבן זיי געזאגט, ניין, פארקערט, האסט שוין אנגעהויבן, ווען דו גייסט ארויס זאלסטו נישט נאר אויפהערן, זאלסט נאך גיין דערמיט אסאך שטערקער.

אבער אז די מאמרים ווי מען זעט איז עס ממש אסאך מער ברייט אסאך מער אויסגעשמועסט אסאך מער מען קען עס אסאך מער פארשטיין די מאמרים פון פאר דעם אסאך מאל ווערטער וואס מען קען נישט פונקט פארשטיין מען דארף זיך אריין טיפן זייער טיף איז וואס מען זעט פון די מעשה איז אז דער זיין זיצן אין תפיסה איז נישט געווען סתם ווייל מען האט אים גע'מסר'ט און מען האט אים אריינגעזעצט אין תפיסה און נאכדעם די שרים האבן געזעהן אה ער איז א קלוגע איד ער איז נישט קיין סתם א פשוטע מענטש און מען האט אים ארויסגעלאזט. דאס איז געווען א קטרוג מן השמים, אין הימל האט מען געהאט טענות אויף וואס ער האט געטון, און אז מען האט אים ארויסגעלאזט פון תפיסה מיינט עס אז מען האט אראפגענומען די קטרוג און מען האט מסכים געווען פון הימל אז יא ער מעג, און נישט נאר מען מעג, אויב מען מעג דארף מען. פארשפרייט מיט תורת החסידות. ס'ווערט אביסל שפעט, כ'וויל ארויסברענגען איין קליינע נקודה וואס איך מיין יעדער איינער פון אונז קען אוועקגיין פון דעם. אז מ'האט אים פארשפארט אין תפיסה, ס'געווען א קריטיק אויף די לימוד החסידות, און לאמיר אריינגיין אין איין ווארט אין חסידות, וואס אונז קענען אלע פארשטיין. אזוי איך האב פריער געזאגט, מען האט אים איינגעזעצט אין תפיסה פאר וויפיל? דרײַ און פֿופֿציק טעג. פארוואס? ס'איז געווען א א קטרוג אויף די דרײַ און פֿופֿציק פרקים וואס ער האט געשריבן. וואס שטייט דארטן אין תניא? תניא איז א לאנגע לימוד, ס'איז דרײַ און פֿופֿציק פרקים, מען דארף עס לערנען. אבער איין נקודה, ער הייבט אן אין תניא גלייך אנהייב זאגט ער א מורא'דיגע זאך. א מענטש טראכט, איך בין א מענטש, און איך האב א יצר טוב וואס שלעפט מיך איך זאל טון מצוות, איך האב א יצר הרע וואס שלעפט מיך איך זאל טון עבירות. זאגט ער דארטן נתניה א מורא'דיגע זאך, דו ביסט נישט איין מענטש וואס ווערט געשלעפט דא אדער ווערסט געשלעפט דארטן, אין יעדע מענטש איז דא צוויי מענטשן, אוי מיי גודנעס, צוויי מענטשן? אויף ענגליש הייסט עס סקיזעפרעניע, אמאל בין איך א מלאך און אמאל בין איך א גלח, אזוי איז עס, פארוואס? ווייל יעדע מענטש איז א מענטש, וואס האט זאכן וואס ער דארף צו לעבן, אזוי א בהמה, און ער רופט עס אן טאקע א נפש, א בהמות, א נפש וואס דארף לעבן, וואס דארף עסן, וואס דארף טרינקען, וואס דארף שלאפן, און וויל טון זאכן וואס מאכט מיך פילן גוט, און דערנאך האט יעדער איינער, דאס איז מורא'דיג וויכטיג צו געדענקען, יעדער איינער האט רופט עס א נשמה, ער רופט עס דארטן אין תניא, א חלק אלוקה ממעל ממש, וואס טייטש א חלק אלוקה ממעל ממש? יעדער איינער האט אין זיך א חלק פון דעם אייבערשטן וואס דער אייבערשטער האט אריינגעגעבן ביי אונז, וואס פארשטייט זיך אליינס וואס וויל דער חלק אלוקה, וואס וויל דער חלק פון דעם אייבערשטן וואס ליגט ביי אונז, וואס וויל די נשמה? זיך קאנעקטן מיט די אייבערשטער, ווען מען טוט א מצוה, איז דאס אז די נשמה האט איבערגענומען די גאנצע מענטש אז יעצט גייט מען דינען דעם אייבערשטן, און אז מען טוט חס ושלום עפעס פארקערט איז יעצט די נפש הבהמה איז די צווייטע נפש, די נפש וואס איז א פשוט וואס וויל לעבן און וויל טון זאכן פשוט'ע גשמיות'דיגע זאכן האט יעצט איבערגענומען מיין לעבן און טוט יעצט א צווייטע זאך. וואס איז דאס אזוי וויכטיג צו וויסן? זייער אסאך מאל א מענטש טראכט, ווי איך האב פריער געזאגט, איין טאג א מיילעך, איין טאג א גראלעך. צי מען זאגט עס זיך אליינס, צי א חבר קומט מיר צו, איך האב מיך דערזען, צו קומען א התעוררות, איך האב מיך געגעבן א כאפ, איך וויל היינט לערנען, איך וויל היינט דאווענען, און מיין חבר קומט צו זאגט מיר, האהא, איין טאג א מלאך, איין טאג א גלח, איך ווייס וואס דו האסט געטון נעכטן, איך ווייס אויך וואס דו גייסט טון מארגן, היינט האסטו געהאט אזא התעוררות, ס'קלאפט אונז מורא'דיג אראפ, אונז זאגן דאס אסאך מאל פאר זיך אליינס אויכעט, וואס בין איך? איך ווייס זייער גוט וואס איך האב געטון נעכטן, מארגן בין איך אויך נישט זיכער אז איך גיי טון וואס איך טו היינט, איז יעצט טאקע האב איך א התעוררות, איז וואס? אבער אז מען פארשטייט אז ס'איז א כסדר'דיגע מלחמה, און אזוי דארף עס צו זיין, דאס איז די עבודת השם, די עבודת השם וואס דער אייבערשטער האט אונז געגעבן איז נישט צו זיין א מלאך וואס וויל אלעמאל טון וואס דער אייבערשטער הייסט אונז צו טון, א מלאך קען קיינמאל נישט מאכן קיין טעותים, קען קיינמאל נישט מאכן קיין גרייזן, און מלאכים האט דער אייבערשטער איבער גענוג, דער אייבערשטער וואס ער וויל איז דווקא א מענטש. וואס א מענטש האט זאכן וואס ער דארף טון וואס איז נישט, מען קען זען, מען קען מיינען אז ס'איז נישט קיין תורה ומצוות, מען דארף עסן, מען דארף טרינקען, מען דארף גיין, ווען מען ווערט עלטער גייט מען ארויס אין די גאס, מען דארף ארבעטן, מען דארף ברענגען פרנסה, יעדע זאך איז א חלק פון דעם אייבערשטנ'ס פלאן, ס'איז נישט קיין מיסטעיק אז נעבעך איך מוז נעמען א ברעיק פון עבודת השם און גיין אין וועלט, אדער איך דארף גיין עסן פרישטאג, איך דארף גיין עסן לאנטש, איך דארף עסן א ענקאר. יעדע מענטש, דאס איז א חלק פון זיין עבודת השם, און די עבודה כסדר איז צו זען צו מאכן זיכער אז ווי מער וואס איך טו, אפילו גשמיות'דיגע זאכן, אפילו די עסן און טרינקען זאל זיין פאר די אייבערשטער, און אזא מין סוד האט גורם געווען. אז עס זאל זיצן אין תפיסה, עס איז געווען א גרויסע קיטרוג, און ווען עס איז אראפ די קיטרוג איז עס האט מען אונז געגעבן די רשות, און אז מען געט די רשות פארלאנגט מען פון אונז, איטס עקספעקטעד פראם אלל אוו אס, אז אונז זאלן לעבן אזא מין לעבן. איז לחיים לחיים, ס'שטייט יט ס כסלו האט מען די כח טאקע צו נעמען דעם מעסעדזש, פון חסידות אז כסדר זאל מען קענען טון וואס מען דארף צו טון און אפילו מען האט א שוואכע טאג זאל מען וויסן אז מען קען זיך שטארקן און אפילו מען האט א שטארקע טאג און מען ווייסט אז מארגן קען זיין גייט נישט זיין די זעלבע אדער נעכטן איז נישט געווען די זעלבע זאל מען נישט ווערן אראפגעקלאפט מען זאל נישט ווערן אראפגעפאלן ביי זיך נאר מען זאל אלעמאל זיין שטארק אז איך בין א עבד השם.

עס מיינט עס געווען זיין שווער האט אנגעהויבן אבער יעצט געמאכט די שטערקסטע אז די עליונים ששי ותורה מלא ז אז די קענסט לערנען ספר תניא און פליען אין הימל און די קענסט אין די זעלבע צייט זיך אראפ לאזן ממש אזוי ווי חנוכה למטה מעשרה טפחים און געבן פאר מענטשן אזא ווארעמקייט האט דא אמאל איינער פון די זאכן פון די חסידות דער רב דוד צבי גערעדט.

אז איין זייט לעבט מען סתם אין אומטרויבארע הויעך, און די אנדערע זייט לאזט מען זיך מורא'דיג ארויף אין אין מען נישט דא אט א שטאט אין די וועלט, נישט דא קיין שטאט, אט די שאטן דארט האט נישט קיין בית חבד, אבער מען רעדט יעצט פון פלעצער ווי מענטשן קומען, וואס חבד שטעלט נישט צו פאר יעדן איינעם אלע הצטרכות'ן וואס מען דארף, סאו ווען ר' דוד אויבערלענדער קומט דא אריין זאל דאס געדענקן דער איד, עני העלפ וואס מען דארף.